Agoo! Amansan aberempɔn adehyepɔn wiɛ mpɛhene ma daworo ma ɔdomankoma bɔ ade bɔrebɔre bɔ ade ɔbɔdeɛ bɛn ɔbɔ ɛhene bɔ ɛsɛm bɔ ɛkyerɛmma bɔ ɔsoro bɔ asaase na ɔdomankoma bɔ owu ma owuo faa no ɛɛ asekyerɛ wɔ hɔ ɔdomankoma bɔ owu no owie no owu faa no ɛkyerɛ sɛ ɔdomankoma bɔ biribiara nneɛma bebree wɔ wiase na owie no ɔdomankoma no a ɔbɔ nneɛma no nneɛma no ɛhu no bio asekyerɛ ne bi ka ho. Na yɛbɛsrɛ mpɛhene ma daworo ma eh, mekyia ahwɛfo nyinaa, ɛyɛ Paco TV ahwɛfo. Eh, fi eh, mmere ndɛ rekɔ mmere ano mmere ano, Sakrankye Berempɔn de Aberempɔn Adesua ɔne Paco TV wɔde bɛbrɛ mpɛhene na mpɛhene de agu wɔn asopam de bi agu wɔn nkotodwom de bi ato wɔn tim. Nti ma daworo ma na yɛreka na yɛrekyerɛ sɛ yɛn abifo Afrikafo, yɛn nyinaa nnipa baako a yɛfiri beae baako Na asɛm yi nti na ahendi, ahendi, kingdoms, bae, ɛna nkyekyɛmu baa mu, na ɛnam bi asɛm nti na bi fii baabi, beae bi, na wɔbɛsoɛ wɔ beae bi, bɛsoɛ wɔ beae bi, na nnɛ bi bɛsoɛ wɔ ha. Nti na ɛwɔ nnipa bi a wɔfrɛ wɔn Akanfo. Na yɛka Akanfo a, hefo ne Akanfo? Akanfo no ɛso, yɛdɔɔso, Akanfo yɛ kasa na mmom ɛyɛ nnipa kuw kɛse a wɔdɔɔso Akanfo, wɔdɔɔso pa ara. Akanfo yɛ nnipa bi a mɛtumi aka no pi sɛ wɔfi beaeɛ a wɔfrɛ hɔ sɛ Kemet, ɛyɛ Canaan. Na woreba yɛn kasa mu a, ɛɛ akasa mmara, ɛyɛ languages, mɛyɛ te ase sɛ yɛreka ka a, ɛɛ ka kyerɛ sɛ ɛɛ spirit, ɛɛ na nan kyerɛ sɛ people, nti spiritual people ɛyɛ Canaan. Ɛɛ nti ɛɛ woba Akame mu a, yɛwɔ nnipa bi a wɔfrɛ wɔn sɛ Aduana, adunna, na na ɛhɔ kyerɛ sɛ people, aduannafo, nnipa a wɔyɛ adunnafo, asɔnnafo, ne biribiara ayɛ bi sɛ bi a ɛkoɔnafo. Wɔn nyinaa, na na ɛtoa so no kyerɛ sɛ nyinaa efi nipa ba, nipa baako efi beae baako. Nti Twi kasa na yɛnanom kasa a kan no wɔka wɔ Kemet ne nyinaa yɛ ade baako. Nti yɛbɛpɛnsɛmpɛnsɛ mu na yɛsua Akanfo ho ade. Akanfo nnipakuo a ɛma wɔn yɛ Akanfo Nna wɔn nyina bɛsua wɔn nyinaa ho ade, nti bɛma dawroma monnya ɔtwɛn na monnya aso na momfa ntie ɛyɛ aberempɔn adesua na momfa nhwɛ aberempɔn adesua ɛwɔ Paco TV mmra no mmra no yɛda mo bɛn ase yɛda mo ase. Sports,
news, entertainment, education, Paco TV, experience the thrill of TV.